Odd o'n rili neis 'c'os gafon ni yr plant cynradd a uwchradd i gyd efo'i gilydd mewn un neuadd a nathon ni jyst cymysgu i gyd yym ar byrddau gwahanol a nathon ni neud gweithgaredda gwahanol i ni gallu gweld be' odd yr matha o syniada oeddwn ni'n gallu do' fyny efo ag odd 'na fatha lefel gwahanol o aeddfedrwydd yna. Oeddwn i 'di ca'l yym syniadau'r plant wedi cyflwyno i ni uh, ar, ti ar diwedd y proses cynulliad. So o'n i'n cael bob syniad oedd y plant yn llichio allan yna ar un darlun mawr ac oedd yn hynod o gyffroes, oedd yna syniadau hollol gwych, hollol wyllt, ti'n bod, dim cyfyngiadau o ran posibiliadau. Robot yn mynd ar beic i creu trydan i'r tŷ, bobl yn ffermio'r hunan, bobl yn creu pethau hunan. Ond a syniadau hollol practical, hollol ymaferol, allan ni'n neud yn syth bin. Mm. Er enghraifft, um, hada i bawb oedd un o'r syniadau'r plant. Dwi wedi gael syniad i wneud siop llysiau i pob bod yn iach. Be ydy gwyddni yn y bôn ydy mudiad sy'n um, cefnogi bobl uh, i ddod at ei gilydd yn eu cymunedau, i ddysgu am, i ddysgu oddi wrth ei gilydd, i drin a, a thrafod newid hinsaw, wedyn penderfynu beth maen nhw eisiau gwneud amdano fo, a wedyn i wneud o. A mae'r gwaith addysg yn adlywyrchu hynny yn y bôn. A be oedd yn bwysig iawn o'r cyfnod cyntaf oedd wneud yn siŵr bod y plant a phobl ifanc yn gallu cyfrannu uh, i'r broses o greu y cynllun gweithredu ar yr hinsawdd cymunedol. Dwi'n meddwl mae'n prosiect bwysig iawn o ran y gymuned lleol i ceisio wneud yn siŵr bod plant yn cael um, roed eu llais nhw a barn nhw ymlaen i'r um, gweithrediadau sy'n digwydd yn y cymuned. Um, mae'n dda iawn i'r blant gael y cyfle i roi um, yr mater o newid hinsawdd mewn cyd-destun lleol. Ein pwrpas ni fel Menter Gymdeithasol ydy um, atgyfnerthu'r gymuned, yr iaith, yr economi, yr amgylchedd. Da ni'n yn gwybod beth sy'n o'n blaenau ni yn nhermau newid hinsawdd. Felly mae mor bwysig bod ni yn, yn gwella uh, y dyfodol da ni'n ei adael i'n plant ni a bod ni'n cydweithio efo nhw. Dwi wedi bod reit falch o gweithio efo gwyrdd ni, cys mae wedi bod yn profiad amazing iddo fi i weld be mae pobl yn gallu gwneud. Ydyn, wrth symud ymlaen, mewn ffordd, da ni'n symud i gyfnod gweithredu gwyrdd ni wan, a dyna da ni eisiau gwneud ydy wneud yn siŵr bod plant a phobl ifanc yn gallu bod yn rhan o'r broses yna yn eu cymunedau nhw hefyd, lle, fel bod nhw dal yn cael cyfle i ddysgu am newid hinsawdd, pan bod o'n digwydd, be da ni'n gallu gwneud amdano fo, ond gallu gweld hynny yn cyd-destun i cymuned nhw, ynde, a bod o'n ystyrlon iddyn nhw, ynde, a, a wedi cysylltu hefo lle maen nhw'n dod o mewn ffordd, um, a bod nhw hefyd yn cael cyfle i, ia, i gyfrannu at y gweithredu cymunedol yma, ynde, i, um, fel bod ni yn yn cymunedau ni yn gallu ymateb i'r her mawr yma sydd yn, yn yngwynebu ni yn y bod. Os da chi'n ysgol yn un o ardaloedd gwyrdd ni ac eisiau bod yn rhan o hyn lle, mae'n agroeso i chi gysylltu hefo gwyrdd ni a fydden ni trafod sut e, fydden ni cydweithio.